A cina hi timbambu to dzona. Sweswiwa ni kombisa leswaku Geb wa marimba loko o n'wi tlula eka EP leyi a lavaka ku yi humesa eka vhiki leri taka, na yena Gagashi u ya humesa risimu ra ku famba ri ri roxe, ku ri xikongomelo xo lata pfala EP ya Geb wa marimba. Kambe ndzi na vonelo rin'wana eka mhaka leyiwa. Ni vona ingaku hi ndlela leyi mhaka leyi nga ku endlekeni ha kona, swi tikomba ingaku se ko va promotion kumbexani se va promota EP ya Geb wa marimba swi nga endleka na nyimpi leyi nga kona mi kuma leswaku ri a hi nyimpi ya ntiyiso a hi voneni nkandziyiso wa gagaxi loko a karhi a hlasela xiyimbeleri Geb wa marimba so ni vona mufana loyi va ngo i Geb loyi na ku se i mile makatla mani mile makatla tsandziwa hi tsandza i EP te bana EP leyi EP yena la ku vulavula eka kahle hambi swi tanga i ta swi kota mara loko kumbe ni n'wi teka head on loko a release na mina ni release single ni n'wi tlakula ni tlakula EP ya yena single mi compare mi swi twa ku yini ku endleka yini I don't know people what do you suggest kumbe loko a ku a ya rise ni n'wi teka hi single mi swi vona njhani ene by the way a ni yimbeleli ndlala kumbe ku lava ku sapota muti mi nga ta ku ha loko ni nga rhanga ni ya rhasa swipikarini ni swi vula ku nge deal no it's all about love and passion people mm, so gebe ni lava ku sapota muti hi tikatara ma swi vona so um loko o tsandza swo n'wi tsandza ku ba hiti a ni swi tivi ku ta ku yini u fanele a ba hiti mara ni hleketa ku ni n'wi teka two to two head on loko a release na mi ni release ep ni release single ya mina ma yi tiva mavhenda romojiyanga mavhenda romojiyanga mavhenda mi swi vonisa ku yini va ri ni n'wi teka hi single vanhu lava a ni tivi va ri ni n'wi teka hi single vanhu ya munhu a ku lexi i gagixa marimbo mi ku ya i hiti a ni vele ku wow mm. loyi i gagiwa marimba ivi mi ku i hiti swi sweswo hayi i fanele ba hiti u nga bangi hiti a i le thyakile hayi tsalelo a hi tsalela he a ni nge n'wi vulavuli sweswiwani nge si na hala ku kupana na yena ni ta yimela siku ra e p o fika ntsena laha ku loyi i gagiwa marimba koka mpamu a ku loyi ku gagiwa marimba ni koka mpamu hayi u hi n'wi tsandza hi ti ne hi le thyakeni hi ta va hi mi rindzini phela hi rindze ku la ku twa ku ya humesa sweswi swa ku yini before ni rindza silingini la mi that same day no la ku ringisela ku i bini kumbe a nga bangi na loko o twa bini a ni nge release mara u no swi twa ku leswi ambana mi tlhivana na sonto no release single mi mfana wa munhu ni lavi swilo swa ku famba hi hi famba hi burisiwa tindleve hi swilo swo ka swi nga twali ti nyika nkarhi yingisela swilo swi thyaka loko o ka nga ndlanga sweswo ka mampela wo swi tiva mi n'wi byela ku ri heyi ni ri loko o ka nga bihiti head on u wiwula mara swi lava ku fichara u xava kwalaho nga kona a swi koti hi kota yini mara endla yini

mara va ri ni twa maheveve va ri ep leyi ya leyi taku sweswi va ri ya ba loko ni twa ma e a ni no twa vanhu va ri ep leyi taku sweswiwa gebe xibili xibili so a ta twa ye as long a ndlaka leswaku loyi i gebe wa vavhonyo loyi i gebe wa vavhana loko i gebe wa vavhana ni humesa singili ntsena pfala thyaka lava ni n'wi rindzini tiko hinkwaro na ro ri n'wi rindzini ni kombela loko swi nga bi mi vula ni kota ku rilisa singili ya mina people